Iki müň ýigrimi üçünji ýylda IT ugrundan işlemek üçin iň gowy noutbuk haýsy? Biz bu gün şu soraga jogap bereris hem-de iň gowy noutbuklaryň birini kesgitläris. Ilki bilen-ä biz etjek işimizi kesgitlemeli. Eger-de siz diňe işläp pul gazanjak bolsaňyz, onda MacBook-dan gowy çözüw ýok. Hawa, onda kelläňe dynç bermek üçin oýunlar oýnap bolanok. Ýöne buňa garamazdan, MacBook hakyky professionallar üçin iň gowy noutbukdyr. Edil häzirki wagtda MacBook Air on üç M bir çipinde bar. MacBook Air on üç ýöne täze dizaýnly hem-de täze M iki çipinde bar. Hemem düýnöňňulukda çykan MacBook Air on bäş M iki çipinde hem satylýandyr. Bulardan başga MacBook Pro on üç, on dört hem-de on altylaram bardyr, olaryň hemmesem Apple M iki çipinde işleýändir. Meň özüm M-bir tipinde işleýän MacBook Air on üç ulanýan we o meni doly kanagatlandyrýar. Men UI UX dizaýn bilen meşgullanýan, Figma-da işleýän, brauzerler, internet surfing, arasynda surat abarbotka etmeli, illustrator açmaly, şuny ýalak zatlar üçin M-bir tipdaky Air on üç Doly ýeterlikdir artykmajy bilen hem ýeterlikdir. Apple-yň noutbuklaryny Intel çiplaryndan aýyryp, Apple Silicon çiplaryna geçirmegi bilen olar Air bilen Pro-yň arasyndaky aýratynlygy has-da azaltdylar. Ýadyňyza düşýän bolsa, öň MacBook Air nähilek zatdy, ol bir ýöne ýanyňa saldyň, sumkaňa atdyň, ýanyň bilen alyp gitmek üçin ýeňiljek bir kompaktnyja noutbukdy, onuň içinde bir Word, Excel hemem Chrome açyp bir-iki sanyk internet saýtlary döräýmeseň başga bir agyr işlere kän bir ýaranokdy. Ýöne M bir, M iki çipleriniň çykmagy bilen, olaň hem Air-a-da, Pro modelleri-de goýulmagy bilen bul tapawut has azaldy. Indi MacBook Air-da-da giden bir ullakan proýektiň montažyny ýa bolmasa diýeli Figma-da, Photoshop-da, Illustrator-da wapşe problemasyz işläp bolýar. Pro modellerem şon ýaly. Intel çiplerden has bir güýçlendi, üstesine-de olar zarýadam öňküden has-da köp saklaýarlar. Belläp geçişim ýaly, ina, meň Air on üçim. Şunda Hemme zat etýän zarýadam gürrüňsiz bir güne ýetýär. Ine, irden sagat dokuzda gelýäň işe, noutbugyňy açýaň, agşam sagat alta çenli zarýada goýman ulanyp bolýar. Bu diýildigi näme? Bu diýildigi ýanyňda kabel götermeli däl, blok götermeli däl, Apple-yň tehnikalarynyň bar, keýpem şonda-da, ýanyňa aldyň, owudança sumka dykdyň we gitdiň. Eger-de siz suratçy bolsaňyz, UI-UX dizaýner bolsaňyz ýa-da grafik dizaýner bolsaňyzam tapawudy ýok, MacBook Air M1, has gowusy M2 çipda size artykmajy bilen ýeter. Ýöne siz eýýäm wideo montaž etjek bolsaňyz, wideolary has-da gowy edip reňklejek bolsaňyz hem-de bir diýeli dört K wideolary düşürip, olaryň montažyny etjek bolsaňyz, onda eýýäm M1, M2 çipindaky Airlaram size ýetmez. Hatda hawa olarda-da edip bolýa, ýöne bul azajyk diskomfort döretýä, sebäbi näme, sebäbi Air-lerde aktiwnyý ahlajdenýe ýok. Bu diýiligi olarda hiç ýelik wentilýator ýok. Prosessor gyssa, ol göni öz işleýiş güýjini peseldip başlaýa, gyzgynlygy aýyrmak üçin, a Pro modellerde aktiwnyý wentilýator bar. Diýeliw, eger-de prosessor gyzsa, wentilýatorlar işläp başlaýar, ony sowatýar, netijede prosessoryň işleýiş güýji peselenok hem-de ol şol bir beýik derejäni uzakly wagtyň dowamynda saklap bilýär. Şonuň üçin oglanlar, şunýalak netije. Eger-de siz dizaýner bolsaňyz ýa-da diýeliw, ýönekeýje bir saýtlary ýazýan programmist bolsaňyz, onda iň gowsa M2-däki Air-lar size Şundan ýetýär. Ýöne siz eýýäm wideomontaž bilen meşgullanýan bolsaňyz ýa-da uly obýomdaky, uly göwrümdäki suratlary montaž etýän bolsaňyz, onda Emit M ikidäki Pro-lar siziň üçin niýetlenendir. Hawa, Apple-yň tehnikasy gymmat, oňa söz ýok. Ýöne Apple-yň tehnikasyny alýan adamlar onda işläp pul gazanmak üçin alýarlar oglanlar, şonam ýatdan çykarmaň. Hawa, gowy, arkaýyn işläp bolýan Windows noutbuklaram bar, ýöne olaryň bahasy ýa-ra MacBook bilen deň, ýa-da kä halatlarda MacBookdanam ýokarda. Üstesine-de olaň hiçisiniň dizaýnam MacBook ýaly owadan däl. Şonuň üçin, hakykatdanam işläp pul gazanmaklyk üçin iň gowy noutbuk haýsy diýlende, Tehnohoz kanalynyň jogaby MacBook. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hossag boluň!